No mundu nta spera ma tudu ken sta dretu ma si gosi tudu argen sta dintu kasa ku si boa tardi boa tardi boa tardi ma si tudu argen sta dintu kasa ku si tudu argen pasa onti kel bon jantar ku familia munti argen pasa y ma si nsa ta ben Ki xanbiensi di kes lua ki un el la baxu la ki e ta ben ku amor y karinhu y pas y dinheru y trabadju ta ben ku dinheru mas e ta ben ku trabadju bon sinha boa tardi boa tardi boa tardi n ta pera tudu algen sta dretu tudu algen sta na pas. Mansinhu dja N ben y N ka ta ben ben fala dos senas li nhos intende mi N pasa asin pa nhos mosinhus mosinhu nunka bu ka ta pasa sima bu ta kre na vida mas uniku kusa ki N ka fila pasa dintu ku nha fidjus grasa a Deus N sabe ma es tudu sta dretu tudu na pas y nhas irmas sta tudu dretu algun di nhas amigus tanbe sta dretu. N pasa dintu ku nha mudjer, nos dos nu kume nu bebe y mesa sta xeiu. Nu ta ora pa tudu da sertu, pa tudu ba na pas. Y munti algen pasa dintu ku si gentis grandi, munti algen pasa dintu ku senas. Y N ta ben da un konsedju pa nos tudu, aki nu ta toma, nu ta kunpra nos kabesa. Não tá bibi. Nga tem flor bem com boca beca, sabe isso? Aqui não tá bibi. Não tá bibi. Nga tem flor, nga tem flor nos trumos. Nga tem ainda conselho para nós tudo que tem família. Já não tá de cabeça. Como Deus é pai. Mocinho, acho que não está na festa natal dentro com família. Mim tá primeiro, mocinho. A mim tá primeiro, tá pelo menos eu sou bem que esse conselho. Mosinhu, si bo bu tene mudjer ô bu tene ómi, ki nhos, ki família di bo, nhos ka ta fila ku bo ómi, nhos invita di bai. Ami N ta fla-l, na nha kazu, N ka ta ben da-u ami midjór ki ningen. N ata fla-l, mi gósi N ta ten família di nha mudjer, si N ba un bês, é sô txi-txi-txi-txi-txi, si N ba dôs bês, é sô txi-txi-txi, N ka ta ba três bês. N ka ta, tanbê N ka ta fla nha mudjer pa ka bai. Si mi dja N odja ma lama ka ma mi aki N sta la ma mi es ta faze-m sima ratxa kaera N ka ta bai N ta fika na nha kasa mudjer kre u ka kre kel-la é si problema ami N ta bai la undi ki N ta xinti amadu N ta xinti felis ntende sta un monti di pesoas ki sta ta sufri ku kel-la sta un monti di pesoas ki na kuma si diz na ora di bai é un é un é un é un brinkadera es sabi na kasa kuma si diz aki nu ta pasa festa ku familia. Ki nu ta pasa festa ku família, prinsipalmenti kel festa grandi li, ki é un festa grandi pa nos ki é katóliku, ta fladu mi é un festa di natal, é un festa di família. Mon sinhus, si samu ta bai, mon ta tradu, si mon ta tra-l, ka bu bai. Ami n tanbê n ta fla mon sinhus, kusa más sábi ki ten na mundu é pa bu sta na mésa ku família, djuntu ku bu kunhada, bu kunhadu, i irmon, irma, mai, pai. Há quem não está lá não controla X conversa moço Há quem não está lá É com aquela hora que até não queixa Bu bu sofrimento com bu mulher que bo bu ka sta obrigado está lá Diz sim moda moço não não controla nos boca moço Moço em custa mais triste na mundo Há que tem mais triste mais custa mais sabe que tem na mundo Há que tem bu problema dentro bu casa com mulher nhos resolve nhos dois Pamo na família ka tem nada a ver moço É triste custa que tem na mundo Bu ta bai, bu ta sai di un len pa kel otu, bu ka sta obrigadu bai. Pau, mi N ka sta obrigadu bai pasa ku nha família, nen nha fidju N ka sta obrigadu bai. Mas ki N ta fla, obrigason nu sta obrigadu di pasa inda ku nos mudjer ki nu ta sta, ki nu ta pasa anu interu ku el. Mon sinhor, imajina un kusa, na kes Natal ki ben li, un monti algen uza, ten monti algen ki ta trabadja, mon sinhor. Mon sinhor ta konta nha un verdadi, ami pa Natal li, si mi anu interu N pasa mi ku nha mudjer na difikuldadi, na ten o na ka ten, E ka pa, pa Natal ki N ta largá pa N bai pa Mbaoi, nha fidju. E ka pa Natal ki N ta largá pa Mbaoi, nha mai. Ami N ta fla, nha pontu di vista, si nu krê ba djobe no mai, se duénsa ku mórti é otu kusa. Ami kila N ka ta, ami N ta fla na nha pontu di vista. Ami N ta fla na nha pontu di vista, si na anu interu eu sou un mudjer ta trabadja, ma N ka ta da pa nha bai féria, N ka ta larga nha, N ta fla-u mudjer, N ka ta fla-u. N ka ta, N ka ta fla-u, N ka ta fla nhos, i algen ku ta sta ku el, N ta fla-u, mudjer ku ta, ku ta da valor komu un mudjer. Bo ntende? E tristi bu ta sta dentu kasa ku mudjer, nhos ta vive anu interu. Mo sin, bu ka kre algen si ka ba yo família, nhos marka data bo ku un mudjer ku ta konsidra komu mudjer, nhos marka un data, nhos tudu ta panha férias, nhos ta bai.

Dja xintadu na mesa ki staba tudu família. Abu pô-m ku ben ku bu mudjer. Kel tola la, kel-la é pa fika la tristi un siñu. A ku bai ku ben, bu ten bu ta deta déntu ku bu tola. Kel-la é ka nada tanbê inda. Kel-la é ka nada. Mosinhu, más tristi kusa ki ten na mundu, dja-m pô-m na tilifoni li sen. Mben pa Aviãozinho. Mas kusa tristi ki ten na mundu é pa bu ta vive bo ku bu mudjer dentu di kasa monti tenpu. Nhos ta sai, nhos ta pasa ku irma ô ku mai ô ku pai, ô ku mai ô ku pai, ku otus família, tudu xintadu la. Tudu algen ta pâpia di trabadju, tudu algen ta pâpia di. di dia-dia. Pa bu logu ta papia di gera ki un mudjer briga ku bo o di un kaxa ke stragau na makina so pa nhos straga dia pa fladu ma bo e bo son i tambi mosinhos i ka nhos ben fla kel utru dia ma bu sta sta bebedu un papia ma bu sta bebedu ma bu ka rinka katera pur inka po fla nha mudjer toma toma toma karton li ue ua kumpra ropa ropa no e pa panu kasa kela bu ka fasi. Bu ka, bu, bu ka sta moku pa panha kabésa, pa panha feru, pa soti mutu kadera. Kel la bu ka sta moku. Mosinhus, a ki nu sta déntu ku pesoas, ki nu a pasa fésta ku pesoas, ku família, nu ama tenta fitxa nos bóka un bokadinhu. Nu ama tenta maia nos matraka. Pamodi, imajina, mosinhu, bu ta pasa, bu ta pasa un anu déntu ku bu mudjer déntu di kasa, nhos ta, el ta, el ta suporta-u, el ta leba-u, el ta kel-li, el ta faze tudu kusa. Mosinhu, no, no poi riba la, mosinhu. Tudu algen xintadu na mésa. ta pa pesoa di kusa bunitu. Abo dja bu ten ki ta fla, abo dja bu ten ki ta papia di dor ku bu pasa i na kel anu ku pasa ki bo ka sta obrigadu, bu pasa dor, bu ka matadu, bu ka nada, bu sta la pamodi bu kre. Mudjer xintadu, lagua ta baza pamodi bu sta na kasa di bu mai ku bu pai, dintu ku bu kunhada, ku bu kunhadas i tambi familia tambi asin ma ratxa kadiera. Pamodi mi ta fla gosi, mi ta sta na mesa dintu ku nha familias. Nton si mi parse un algen.

Nu prizile, nu prizileja ken ki ta sta lintu ku nos anu interu. Ka nu dexa traves di un noti pa pamodi nu sta lintu ku no família. Mau, avês un anu interu ki aturau é kenha? É mudjer ki nu sta lintu ku el. Ka nu sta duenti, ken ki txoma, ken ki txoma médiku? A ki bu ben ku bu rasiá ki ta fase kada pa bo? A ku meste kel kusa, kenha ki ta dau? É kel mudjer. Nton, a kusta la, mosinhu, pui mudjer riba la, mosinhu. Ka bu dexa ningen tenta masa pé pamodi sta lintu ku família. Kel-li é un kusa ki munta algen a ta, a ta, a ta pasal.

Ah, ya, ya, ya.
Pa mi, na nha opinion, N ta atxa ma kel-la ten aver ku madurez di ómi. Ah, ah, ya, ya, ya, ya, kel-la é Ku verdadi. madurez, madurez di ómi y kapasidadi di un ómi afasta bu família di bu rilasionamentu. N- Ami, ami, ami é pur isu ki N ta fla, mosinha, mosinha, ka ten ningen ki gosta di família más di ki mi.

Mas sim, Nito nem ka sa ta da. Xa nta nton da pui. Mas sim, não, nha telefone propi sta ki, sta mariadu propi. Hã? Mas xa nta Nito, xa nta, xa, xa, xa nta Nito, bom, gata ku se nada, kere pa mi fasi live ku bo la na, la na kasa Nito. Mas sim, pa nós nhos un kusa. Nha tem fla nhos un kusa, é un kusa ki. ki a vez é un kusa ki N ta fla é tristi gosi. I nitu dipos nu ta, N ta, ki N ta sta na kasa si ta sta más dretu, N ta purba, N ka ta, ka, ka imaji ka ta parse, vos ka ta saiu. Mas fin, N ta fla-s un kusa. Sta dos kusa ki N fika, ki N fika xatu, ma é ka sô un pesoa ku dos, ku tres, ku kuatu, a vez ta da-u kexa nel, sô foda-s. I Di un fla sin, Esa foda s, e modi es kema sin? N ta pidi tanbe kel lua ki sta la pa nos. Tudu algen ki sta, ken ki la ka obi el ki ta lenbra ki lua parse bu ta bia si Pai, Fidju, Santu pa da-u sorti na kes tenpu, mesmu na kes tenpu li. Mon sin, N ta fla nhos un kusa gau, di verdadi, mon sin, mon sin, kusa duedu ki ten na mundu, ma N ta fla nhos, kel-li é gau duedu, duedu ki ten na mundu. Djo, gosi, nho, nhos, gosi li nsin, N ta fla nhos di un parti ki nhos ta, i nhos ta intende-m. Mon sin, nho gosi li nsin, ma sta li anu interu. N pasa mi ku nha béia no dôs. Anu interu. Anu interu mi ku nha munhê dentu kasa. Ami dja bon. Teo munta inda trabadja manhan. Ami otu manhan ta trabadja. Ba N ka tra pa N ba féria, pa N ba pa N ba féria la Kau Verde, ou pa N ba Fransa, ou pa N ba Itália, pa N bai pati ku si família. Anu interu. Nôti no dôs dentu kasa. No dôs dentu kasa. Pa Natal dja el fla, no, ami ten ki ta pasa ku si família. E e larga-m dentu kasa e bai. E pasa ku nha bai, ma mi N ka pode bai, pamodi si e bai ta pasa fin di anu, el larga-m dentu kasa. N intende. Kuse ki bu ta fla? N ta txina un amigu, N ta fla, Ah, nha, nha mudjer ba pasa ku se família. Pô, bu mudjer, bu amigu di verdadi, bu mudjer la gora nu kasaba ku bo. Mon sinhor, anu interu nu ka tika ti kunpanheru, trave di Natal ku Findanu, pa bu larga-m, pa, pa, pa bu larga-m dentu kasa pa bu bai. Bu ta fla, Ah, bu mudjer la, ôô, ten algun kusa pa la. I ômi tanbe. Omi ten ki ta grita mo igual esi mai ku si pai. Muzi ami nta fala na nha kabesa ki nteni oxi nga ta fasi kila. Si nka ta yo si na un anu ki ten mas di 300 i tal dia nka tra un simana pa no marka pa no pa na oja nha familia e ka pa no tragu fin danu ki abensuadu ki nta don. Nta fala sin ku nha familia. Si moredu familia podi te koka ma si brita ma na kala pa mi ma dadi natal dipus natal ki nta nta visitati. Esi ma mosinhu mas tristi ku tudu ki ten na mundu go. Kes omi garanhon. N ta fla kes omi ki ta da-m es ten kuatu, kuatu grandor. Xintadu na mesa, pa mo ten un monti mudjer, mo sinhor. Por isu, por isu N ta fla nhos, monti algen ta pensa ma sufrimentu mi é so kel ki ta sotadu ku pó. Mintira, mo sinhor. Mo sinhor, ten un monti kusa ki si bu dadu ku pó, bu dadu un bafatada, bu dadu un fakada é midjór ki bu dadu, mo sinhor. Mo sinhor, algen xintadu na mesa, algen ta, algen, otu algen ku tilifoni na mon ta fase vídiu, ta, ta brinka ta kili, ta kila. Un omi xintadu ku se mudjer, dintu ku si mai ku si pai ku si gosi un monti mai sta sima merda tanbe un monti di mai sta sima merda mo sinhor mo si nta kontau verdadi na nha mai ki nten ki Deus ta manhel si nsta dintu ku nha mai ki nhaman riba ki nfla nha mudjer di tola mo sinhor ki dia noti ka ta fika saionsa pamodi ka idukason ki nu dadu nen pora mo sinhor ma ka ku bia xintadu bu ta panha bu mudjer di dintu si kasa. Bu ta ba ku el na bu família. Xintadu más di vinti pesoa na mésa, vinti nau, dés pesoa na mésa xintadu ta kume ku mininus ta kume. Través di un kudjeron bu ta manda un mudjer mina bo é tola. Bo sin é tristi ma sin. É di tudu kel anu ku sta ku el bu ka sabe ma sta ku tola. Tudu algen ta kume kel mina ka ta kume má pamodi el xinti ofendidu di si maridu ki ba ku el ma sin. É tristi. Txeu óra, mudjer nhos invita di ba kasa di família di nhos ómi. Nhos invita di sta dintu ku nhos ómi, ki okau. É tristi, mosi, tristi. Na vídiu, na vídiu, na diretu, diretu tradu ka ta da nen pa tra pa da diretu. Un ue, nen nha mudjer ka N flaba si N fla el ta fla, Mosi, kusa más tristi ki ten na mundu é pa bu sta xintadu na mésa ku bu família sen nada, koma si bu ka ten nada más sábi. Labanta-u pa bu mudjer kume na bo ki ba kuri. Ma kila nos omi nu ka sabi fasi. Nos oja pa nu bia pa nu fai, pa nu, pa nu fai ta kel pesoas ki ta aturanu, mosi. E tristi, e lamentável pamodi ki nos nu ten kel atitudi la, mosi. Pamodi ki kel omi ten sorti ku bo mudjer? Abo na mesa o ta fai ta bu mudjer ruspetu, tudu algen ta, ma família nen ka mutu sa la. Mi na ta txora, mi na ta, mi na ta txora, i ta txora lágua ta bata, ka ta kume. Bu sai di déntu bu kasa ku ta paranda tudu mes. Bu sai, bu bai, bu ba. Monti di nos mudjeris tanbê é mosin. Dja bu sabe diabu ku sta ku el? Dja bu sabe un omi ku sta ku el? N ka ta fla mi é primeru bes. Mosin, ami kel-la ta da na mi. Kel-la ta da na mi, mosinhus. Sédu pa manhan, mora oxi, N ka ta txoma ningen pa N konta nau. Sédu pa manhan, N ta buska kel dinheru, N ta prista dinheru, N ta sai, N ta binha ka mi. Ten un monti di di di di mudjeris ki sta frenti família.

Mon sinhus, kusa más tristi na mundu é pa pasa umilhason frenti di pesoa i pesoa ta finji ma ka odja. Mon sinhus, amigu, frenti di nha mai N ta koba ki N. Mon sinhus, nha mai ta da-m ta da-m ku bafatada di kudjeron sima es ta. Nha nha kustuma N ta lenbra N ta lenbra un bês mudjer ki ba ka sta ku mi sta la sta la nu i sta i sta na Kauverdi nu sta xintadu ma minina minina gosi staba la pa mi saba genti ki nasi na Europa modi ki ta sabe di katxor kil ki la i es ta la i ta kori mo na katxor kil ki la kil ki la kil ki la. N fla bo ka ti ka sta prontu. Pamodi el ta kori mo na katxor. Mas si nha mai da-m un tapa na koba fatada ku tudu ki tin, nta N ta xinti oréia ta kema. Ora intende? Nen ka koba minina, pamodi no, no la Kau Verdi, kel-li é nos kultura. Ma mamai, mamai, no mai dja sabe ki ten konbersa ki ka ta fla algen. Éra ki dja sta di Europa dja kasa ku bo, pa traze, trazedu ta, pa tra di mizéria pa N kume karni, pamodi la éra karni, pexi, pexi.

Un algen ta sai di un país, ta paga pasajen, ta leba inkumenda pa família, ta txiga la ta ba ser umilhadu frenti di tudu família i família nen ka sta la pa bo. Abo sta la inda, ti inda bu sta la. Mon sinhor, kusa más tri, más bunitu ki ten na mundu. Mon sinhor, ami si N panha nha mudjer ki N triba, ki N ba ku el, ki N ba ku el, ka ten nha fidju, ka ten nha mai, ka ten nha pai, ka ten pora ninhuma ki ta leba, ki ta fla-m un palavra ki bo ka gostaba N fla-u. Ka ta seta. Ki ta sta ku bo e mi ki ba ku bo e mi. Ma so ki sta un monti e un mudjer. Bu tue na stilu ma kela mi mudjer ki parse pa paga pasaji di sel ku di omi ku tudu ke bai. Pamo ten un monti di mudjeris, na konta nha fedaka nha sa txera besa, berdadi pa fla. Pa nton na ripiti, ten un monti di mudjeris. Si e kre ba kasa di omi e ser umilhadu, so ba fladu mi e sta la kasa di omi. Pa es konta amiga mi e sta la. Ma kurason ta rabenta nhos. Gosi nhos invita di ba ku di ba kau ki nhos ta sedu umilhadu, nhos nhos invita di ba kau ki nhos ka nhos ka ten valor. Monti di nhos mudjeris paga so pamodi omi fla so, paga-m pasa N ten na txada konka, N ten na txada propi. Bu ta sima sta li, i ten monti omi ki dinheru ka tene. Ami N ka ten, ma ami N so monti omi tanbe ki sta ma mu finu di mi. Dinheru ka tene pa fiadu. Mudjer ku omi ti dinheru ta paga pasaju, no aña familia. Ka pamodi yo ta paga omi pasaju, ropa ku sapati, ta bai. Ta bai ta ta ta omo ratxa kadera mu si. Nu sa kuse ki é ratxa kadera? Ten omi ki ta xinti uma bazofu pam. Ten omi ki ta xinti uma bazofu, bazofu a ki ta matrata si pesoas ku ta fla kel la nha mudjer. Ten omi ki ta alimenta na maldadi. Ten omi ki ta alimenta na sufrimentu di pesoas. Mo sin, kusa ki tristi ki ten na mundu e pa na mesa di Natal, pa pa Natal pa sta bo, pa sinplimenti un kujeron bu ta manda pa kai un kumida pa manda un algin di tola di ki isu. Mo sin, e po ta ke nho ten ipu duan ka. Mo sin, e tristi, e lamentável mo sin. Aves ta ten senas ki ta kontisi ku pesoa ku tu e kal ma bo e ka nada na na vida di ke pesoa. Abos sta ki ke pesoas ma bo e ka nada. Ten monti di nhos, nhos sabe ma nhos e ka nada na vida di kel omi. Ten monti mudjer ki sabe, ten monti mudjer ki ten omi dentu kasa. Omi ta largadu dentu kasa sima sali, omi sali lag. Otu ta larga ta ba ta ta ta ba fera so ba bai. Mo sinhor, omi, omi di verdadi ki ta sta ku nhos e kel omi ki ka ta txomau so pa pidiu dinheru, ka ta txomau so a ki da prublema. E kel omi ta txomau mi dia pa trabadju. Ten munti algen ka sabe kuse ki sta ku omi. Ten munti mudjer sta ku omi so ba fladu ma es ten omi pa pagase renda e kasa djuntadu e kela. ma muita gente ka sabe kusé kusé ke ke te um monte ki ta tem um semana otu semana ta aki tradu ovu tradu keli um kusinha es ta alimenta na na ke sufrimentinho la tem muita algem ki ka sabe kusé ke ke sta ku um algem di verdade so muita algem ki ta tomadu di amor so aki omi mesti dinheru so muita algem ta tomadu nha bebé so aki a ta mesti bom koke a ta mesti bo ajuda tem muita algem ka ta txia na bo pa fala amor na na na janta oji amor na e na toma um kafé amor yo nho um bistidu bunito tra ku bo kumpra bu da. Má ten un monti mudjer ki maioria di féria ki ómi ta bai é mudjer ki ta paga. Nton, undi ki mudjer ta bai? Midjór ropa é ómi. N sibi, N ta fla, mi sabe é verdadi. Mi sabe é verdadi. Ten un monti mudjer ki ki ki ómi sta ku bo pamodi otu nen ka ta dexa ómi, nen rénda ka ta paga. Má fala ku si nhu, ku si nhu. Oxi N ka ta fla ki kusa li pamodi monti riba N ka ta pasa, pasa da da idadi di dôs mil. Ten algen ki sta ta sufri, ta ta suka ta kudjadu, ta sufri ti un mori. Ti un mori, se kurusu. E umilhadu dintu kasa, omi ka ta liga, omi ta sai serta-fera, txiga dia dumingu i ta fasi kusa ki krê. Monsinhor, kusa ki N fasi li, monsinhor? Monsinhor manda un mudjer fasi un bes sô, palomenu pa mudjer fla-u simé ta deta, e deta na kasa di amigu. Ten un monti di mudjer ki N ta fla-u un kusa, e ba fera dintu kome pamodi o, e ki paga pasaji, monsinhor. Más di vinti ya ya N, ya N sabi. Ten omi ki ta oja nha vida, ta fla, Nélson, bu ta fla mi kusa, mudjer, mudjer sta sima bu, sima bu, sima ka, sima buru. Si buru ka ten kabalu ka ta kume. Ten un monti ki sta na ki ba férias na Cabo Verde, ma el ki paga pasajen. Ta trabadja anu interu, omi ta trabadja ta ta sustenta mudjer di otu, e ta anda ta sustenta fidju di algin, ta anda ta sustenta ta ta sustenta ku ropa ku sapatu, abo ta trabadja duzi, katuzi óra trabadja ta txia kasa dés, ta sai sais óra ta txia dés óra di noti, ka ten nen tenpu di deta pa susten pa pasa bon fin di anu ku omi na Cabo Verde. Bu ta bai ta ser umilhadu. Bo ta omi la ka orintu fidjo. Omi la ka orintu kasa. Ta sai toma txada bo sta la ku familia. Bo atxa ma kila mute ni omi? Ta un monti ki sta ta pasa un un un pesadelu dintu si ta pasa pesadelu. Monti ka ta larga N ka ta larga pa pa pa puta ka pega. Abo te diabu dintu kasa i larga diabu pa infernu. No ka ta larga. Monti ka sabi kusé ki é amadu, pa pa pa omi gosta di bo, pa pa kel na ta lé, pa omi pasa nhos tiga nhos dos, nhos pasa dintu kasa. Ma omi ta buska bia ku undi ki sta pa bai, amigu ta txoma di undi ki sta pa bai. Pa bu kore tras di amigu, pa kore tras di kel kel kel kel la. Bo intende? Kel ki sta na kasa sta ku gana sa pa manxe pa toma txada pa panta. Mo sin monti algen ka sabi kusé ki é amor, ka sabi kusé ki pa ama, pa amadu, pa sta dretu, mo sin, pa sta filís, pa sta ama kel algen la, ke ki dive é.

Tristi kusa ki ten na mundu. Monti sta ta ostentadu, monti mudjer si ka da omi keli ka la, si ka dexa omi avontadi. Aves omi ta umilha-s, ta fla si ka, omi ka ta pagada, si ka pagada, si aves na un anu ka ta pagada dos bes. Ma omi ten bon karu, bon kasa, pa ke ka ta fasi nen konpra kos? Entende? Nen konpra ka ta fasi ku bo. Ma mi Yanguê, na dexa un bur ku mudjer, dja sta, na dexa un bur ku N ta konta nha verdadi, mi ka ten medu ningen, N ta konta ke ki é verdadi. Na dexa un bur ku omi, omi ku karu, trabadju ku karu, ku karu, ma mudjer ki ta, ta paga karu. O ki ta konta mudjer ta ba fase konpra ku ku mi dentu di puseta di mininu e ka ta fase kó di mininu mas nau. E kori pu konpra. Bo ku bo maridu la kafé ta bebe ku bo amigu, abo ta fase konpra ku mininu po ka ti kati ku el, non prigu karu ba mata nhos. O ta ntende? Non prigu karu ba mata nhos na kaminhu. Bu mudjer ta manxi, ta ba trabadja, ta ben trabadja, ba buska mininu, inda pa fase konpra pa ba dau pu kumi, abo la kafé trankilu la vida. Mbian sa dja nkontra ku el la kafé ku rotu sima besta.

Sim mo ki ta rabatadu, so sufrimentu mo sim mo tinha kusa ki ta po mulher ta magrisi na mundu e sufrimentu di omi e ker dia ta detadu ta spera pa omi ben omi ta e omi ta sai di trabaiu na vez di dintu kasa di trabaiu e sima ke dintu guarda fartu ke teni pan di ropa ku sapatu dia toma txada pa panta ntende ka bu ta fla mo ten maridu dami e felis bu sa kusa ki e felisidadi. Bu sabe kuzê ki é vive npas? Bu sabe kuzê ki é pode tra-nu tribisera? Monti di nhos, monti di nhos, nta purba kabesa na tribisera, mosinhu, ka ta durmi nen un sonu, mosinhu. Ten monti di nhos, pa bu odja, pa bu odja un tristesa, a ku ta ba diskoteka, ku ta ben antis manxe, antis manxe, ku ta ben antis di manxe, antis di manxe, ku ta ben sédu, sa óras ku ta ten ki ministra trabadja ku sábadu, ku tudu, ku dia di dumingu, ku tudu. Bu ta odja sufrimentu di kada un, bu ta odja algen ta sai di déntu di se kasa, Sima ku ku ata bu ata ui bu ta sai bu ta trabadju sima ku ata prezu. Tristi ku lagu na odju. Munti algen ka sai, munti omi sta dintu ku mudjer mas ka pamodi mo sta dintu ku mudjer pamodi e bu mudjer nau. Bu sta dintu ku mudjer pamodi bu te kau mura. Majoria di mudjer ki sta dintu ku omi e ka ta paga renda nau si. Nhos fla mi ki ta. Majoria ki sta ka ta paga renda. Ka ta paga renda ka ta nada. Sabas kuze? Yo majoria oxi sta dintu kau verde ta kumi ta bebe. ku pé riba paredi. Oxi, onti é dia ki es ta. Má ka obi, na dixi un muru ku onti é ku família. Má munti algen ka sabe kel-li, gosi ami tanbê N ka sabia, N ka ta nda-m ami midjór ki ningen, ami tanbê N ka sabia. Ami kes ténpu tanbê tudu óra kantu N ta bu ka beku, bu ta ten mudjer dentru kasa, bu ta buska ka bu sta, bu ta buska ka bu bai, bu ten ki ta fase un kusa, bu ten ki ta puxa pa ka pa djobe-m ka bu sta, pamodi kel algen ku ta intru ku bo, Aku ka ti dinheru bu ta fika detadu a kama sima keli o dimoni tudu omi ya sabi aki nu sta fo babi amor aki nu sta fora sin dinheru nu treta da un cruz a pé sima kel nuleron so pa modi pa nu ngana kes tolona ki nu teni ke bestona pa un munti di nhos e bestona pa un sin ka fla nhos si nhos ka ta kaminhu nhos ka ta kaminhu un munti na sentona omi ta ngana din ki ta bai pa odi nha mai sta duenti mai duet tudu anu mai ta duenti nton e ka ta mori nu ngana e ka ta mori nton e ta duenti tudu anu

N pa saudade di cedo pa noti detado na peto nha mulher n ta comi n ta bebe n ta comida na cama ta di onti n passa dinto cu nha mulher gosi nsin fla prepara pa na toma un pa nha mulher e ta dimora pa prepara asin trau resposta pa intende n fla prepara o vesti basgofa pa no ta toma un café la n fla xambe ben fasi nha live un gosi aki ta aki ta sima ta fasi nha sami fasi nha live kia ta sai nha sami ten dos hora pe prepara pe prepara pe sta bunita pa mi o intende en riposa en dou n fla prepara o po bunita pa no sai ma logo n ta fasi video toia ma ma n ka ta conta mentira o intende N ka sai pa N pa kafé, ma mata N ka rogu na kazia na Naupau. N tê tudu la na kasa. N tê kami, N tê pitada na kasa, N tê di bebida, N tê ni i toremba, N tê tudu kusa. So live ki N gosta di fasi na rua. N sta bera kasa li nsin. Mudjer sta na toma banhu, pa pripara para bunita pa nu sai, pa nu na toma un kopu la, pa nu divirti. N da-u resposta. Onti N pasau dintu ku nha mudjer, nhos dos. Nu pasa, e N papia ku nha fidju, N papia ku nha irman, N papia ku nha familia todu. Kel-la ki N da-l pa mi, ki N pasa sabe. N labanta, N da kumida na kama, N da kel otu kumida bon, nton N da fase kama i nu nheme, nton N da subi sufá, nu deta na sufá. Asin N ta da-u respósta, poi N ta deta na sufá, nu priti. N da-u respósta, o krê pa N da-u más? I bo, undi bu sta? Undi bu sta? I bo ka sta, bo ka devia sta detadu na petu bu mudjer ku bu mininu? Bo pode sta abrasadu ku es, pabia ki bo ta djobe nha laivi tanbe? Sô bu nha laivi pamodi bu ka sta djuntu ku bu mudjer.

Duvido, N ta, N ta punha mi dedu na fogu, mi, mi ke. Mo si ten un monti di mudjeris ki ta ngana pa omi konbida-s kasa di se mai, ki avês é kasa di xuxu ku ta bai. Ha, nha mai. Mo si nhos sabe ti undi ki txeu bês di nhos tinha nos invita di sta na bera família di mudjer, ô na bera di sógra, ô na bera di pesoas nsin, é midjór kusa ki N fase na mundu. Mo si nhos ten un monti di kunhada ki é sima ki é diabu ku ta konxe, ten un monti di sógra ki é otu dimóni ku ta konxe, ma bu ta dja sta kórdi, mésmu ku tu é ka ta liga-s, ka ta nada, ta kórdi si tras sima katxor. ta bai ta umilhadu mô ratxa kadjera ta umilhadu ku ta umilhadu ta umilhadu otu noti ta deta ka ta durmi u sabe modi ki omi ta fasi kel kusa la omi ma ya fasi osi nhos ta briga ta xatia ta sai mô xatia fala la txandi ta bena ta kumi ta bibi nhos sabe undi ki txandi ta bena la piku u acha ku rapaz di piku gostaba ka ma rapaz di piku so mintirozu ka ba zobu si nha pai Mi orason ku na padi ta na fal ki yo sama sa tudu korderu. Ya fazedu kuatu runion senta e bita ka bita ka na, na, na kasa ku ta pega ta kumi. Na padi piku e so maioria é so mintirosu. Tra ka tcheka yera ku kara ku ta pensa ki ma kara mi mi sem mudjer. Entende? É verdade babla. Na djem ta bela ta kumi ta be ku otu mudjer ta kumi ta be. Agora na ka ta chora dor di família. Ka trau burgonha. Kumpra passagem ben, so ka ti dinheru fran ta mandau dinheru ta kumpra passagem ta ben. Depois bu ta ben. E diz assim, ku bu ka ten nada ki sta la, bu ka ten bu ka ten bu família tanbe, bu ka ten bu irma, bu família, bu korda tras di e e tras di omi. Monti di nhonhos sabe nhonhos omi ki nhos tene, nhos tene omi, nhos tene merda ki nhos tene. Un monti di mudjer omi ki es tene, ki es sta ku omi, ki es sta ma kel omi é maior merda ku tene, ku tene. Ma bu ta korse tras sima katxor. Pamodi omi ta, bon, rapaz tanbe ki sa

Bo i tolo Ana propi, bu dadu na live, un é, kel-li N ka fla-u, un é na live propi. Kel-li un é na live, ma N tadu live. Fla-m, ma un otu live, bu ta iri trata live. Un maixin tadu na miasa, ka ta fla nada, nada ka ta fla. Fla-i, ma e ta mete e três peson na live. Nen pa, ta ngana fla nha mudjer, ma, el ka fla-m, un é kel-la ma mostra ka bo. El fla-m, na bo tanbe bo i tolo. Frenti di mari di Azaria. Argen ta koba si mudjer desdi Natal frenti di si frenti di si mai ku si ku mininus ku ki kela kela ku ta kama kela me diabu ku sta ku el kela e xuxu uxu ki bu sta ku el kela kela ka kela ka fala nome si kela n obi n obi propi mi na kela ora ja ka ta kumi kila n ta ba kumi bolu ka ta laba labanta i dipos n obi sa di laiu torna fasi utru laiu e ka obi manhos e tola to tolona pur ta sai li di Europa ku ta bai pa se umiliadu la kasa di di di sogra di merda pamodi kela n ta fasi sogra di merda. Bo nhos sabe ki sóka di merda mi propi Mon sinhos ami nta fla-bo mi nta sabe nha fidju ta sta na mesa ku mi ta na mesa dintu ku mi nta fla Pe koba si mudjer di tola na u ta konvoka u ta txoma di tola la na kasa ma dintu nha kasa ka ta txoma di tola idukason ki nda-u bu ka ta txoma bu mudjer di tola dintu ku mi pamo ta identifika ki bo tanbe bo é un tolon ki sta la pamo tolu é ku tolu nhos dois

N ta oiê no ser, mi ka gosta di kes ser e fartu di tudu karni. E N ta oiê algun live, live ki pesoa nen ka sabe mo ki live dja na mi. N ta oiê kel live, kel live, bu ta oiê, bu ta oiê Deus ta mostra pa bu oiê poka bergonha. Da N gana fla nha mudjer, N fla, oxi N ka ta straga nha mudjer ku kel konbersu la. Pamodi kel konbersu la é un konbersu más stritu na mundu. Bu ta txoma un mudjer di tola, di tola so pamodi e na panha kudjeron, un kailu ten ki ta lansa-m asin. Festa si korpu ka kebra, festa é kabedju. Não entende? Tipo, aí mostra no tel, sai de live, tenta fazer outro, outro live. Tudo que está na mesa, mas que menina está na mesa. Mas ninguém que tá bate uma que menina. Quando você outro live, fica na live, tem fight coca. Que outro menina deve ser, eu, eu, eu, eu, eu faço. A mim tá falando na minha cabeça, que menina, ba, ba dieta tá chora. Moça aí, fala que tá bem, tá comigo também. Tô que muena live também. Pão, mim coxa tá bem, não coxa que cola, pão, mim andou mini cobra que cola, tira mas. Lá que tá bem, tá comigo também. Tô lá, lá quarta chora. Nhos ta sai denti nhos kasa, ki nhos ta paga renda ku ai mil italeru, sen tal konta, nhos ta ba fika na Monsinhor. Nhos libra di txeu kasa di sogra, nhos libra di txeu kasa di sogru, txeu kasa di kunhada ku kura ganhadu. Si nhos ka libra bo, bu ta sedu pesoa mas umilhadu na mundu. Bu ta sai di Europa, bu ta bai sima o ataku. Monti di nhos, nhos ataku invadi. Es ata invadi, es ata invadi kasa di omi. Mo si nha ku teni un un mai di di un marido ki ku tu é claro ma kela ma é so dinheiro ki es kre ma ma bo ka ten la la pe pes gosta di bo e pa manda bidon ropa carro su tela po dexar as coisa tu te te propio se doba fatal po kada propio asi bo é midjor algen na mundo nao ten kes falona ki na dja dja dja dja passa dja passa ten um monte ki ser humilhado pa sogra e e dja pidiu desculpa pamodi vida so orientado e mosinhos Bu fai tan respetu oxi, nka ta dau xansi di fai tan manhan. Si oxi jau fai tan, manhan bu ka ta fai tan, nka ta dau xansi mas. Nka ta dexau fai tan mas. Nta fika na nha kantu, na bu kantu ka ten sogra di nada, so bo ta pagan renta, bo ta bo ta dan kumida. Nau, nton paki paki ki nka ta fika juntu ku bo ki jau fai tan? Ma si é mi ki fai tau, ami ami ami un xoxu. É pur isu ki N fla mosinhus, argen oxi ku i i argen oxi buliu na ubo li. Guarda bo li, fika na bu kantu. Mas ten un monti tolona ki ta sai, ta, ta, ten un monti tolona ki ta ser umilhadu pa família, ta tratadu mo ratxa kadera, i, ma es ta bai si mê. Ó Sinhor, nu invita di sta li na kau ki bu ta umilhadu, invita na kau ki bo ka ten valor, invita di sta, di, di sta na kau ki pesoas senpri ta pô pa baxu, sta na kau ku ta xinti amadu, sta na kau ku ta xinti filís. Ora, se bu fika ali na lê de Europa, eu sabe ma aba eu conju marido, ma sempre me garanhão, sempre ka ta para na casa. Deixa e bai lá, e bai passa e só. Aba eu sa mau, bu poi sufre de bu homem, que que lá é um sofrimento de sempre. Mau ka ta sufre humilhação de família. Família ka liga, ma ka fla nada. N fla, não, mulher ta ta saia na si marido, na si filho hoje, nem ka sabe de farsa de nada. Ka sabe fla, não, que conversa é aquele ali, rapazinho? Nhô, dexa la. Pursigindo pa nho, mosinhu. Nho sta pensa pa modi algen dja sta grandi, ma ten idukason, ma sabi kusé ki é nau. Mosinhu, é tristi kusa ki ten. É tristi kusa ki ten pa nu ta pasa pur isu. Anda ntende? Bon, gentis, dja N da ben dadu, nho fika dretu i pamodi mo dja fla-m tanbe pa ka ba sen ti rostu pa kasa. Bon, dja pa gosi mudjer dja N fasil ai. Más o menus é sta na ora ki mudjer dja pripara pa nu toma, pa nu toma txá la.